Salam dostlar sagman oturanmysyňyz täze bir günde täze bir video bilen ýenede siziň garşyňyzda Aky han aýdýalara Tbiliside protestolar bar Gürjüstan polny ikä bölünjek halk arasynda uruş çykjak zat diýip menem Tbilisa geldim Tbilisi barada köçeleri barada video çekeýin diýdim we esasy şo protestan gidýän ýerine baryp ýa bärde Rustaveli diýilýän ýerine. Esasy ýerine baryp, şo ýeriň wideosyny çekip, adamlara görkezmäge çalşaryn. Häzir hem proteste dowam edýämi çyn, anyk bilemok, gutardymy, gutarmadymy. Kyrkynjy günleri töwerekleri öýdýän häzir. Ýani şony görkezmäge çalşaryn. Eger sizem görmek isleýän bolsaňyz, meň bilen galyň.

Bir kilometr töwerege ýöräp gelýän köçeler normal bir gündäki ýagdaýynda şe adamlar ýolda. Şeýle. Ýaşaýyş dowam etýär Tbiliside. Ene dostlar ýaňky diýilýän ýere gelip ýetdim. Ine şu wagt şol protestlaryň iň güýçli geçen ýerlerinden birinde. Ýöne bu ýerde-de Täze ýyl üçin ullakan arça bezäpdirler we adamlaram köçede şeýle täze ýyl belleýärler, ýa aýlanýarlar, zat satýarlar, zat satyn alýarlar. Golaýda polisiýa maşynlary bar. Bu ýerde bar, ho arka tarapda bar, eýliräkde. Ýöne edil protestden ýa beýleki zatlardan hiç hili nam-nyşan galmandyr. Şoň üçinem aýtmak isleýän zadym, maňa jaň edip aýdanlaram ýa-da ejem-kakama görer öýdemok bu wideony, ýöne şolara ugratmak üçin şu wideony çekip otyryn. Olaradam ugradaryn birazdan. Kesip daýdyp ugratjak borun. Ýani diýjek bolýanym, gorkar ýalak ýa e, alat eder ýaly hiç zat ýok. Hiç hili olar ýaly ullakan bir uruş, olar ýaly ullakan bir zat ýok. Elbetde birazjyk düşünişmezlik ýa e, kakyş-kukyş bolýandyr oýun ýöne normal bir zat ýa bärde Ýewropa taraplarda Ýa bolmasa bu Gürjüstanda-da şolar ýaly. Bular ýaly zatlar meň bilşime, meň öwrenişime görä ýany Gürjüstanda normal bir zatlar, protestolar ýa beýleki zatlar. Hasam indi bu Gürjüstan Ýewropa girmek isleýänligi üçin, halky Ýewropa tarap ýakynlaşmak isleýänligi üçin hasam beter ýewropalaşýanlygy üçin, ýaşlaryň esasanam ýewropalaşýanlygy üçin şular ýaly protestler has kän bolýar. Iň esasy, men gelemden soň iň uly bolan protestleriň biri şu taýda boldy. Ýöne ol protestadan menä hiç zat görüp bilemok. Elbetde, protestalaryň bolanlygy dogry, habarlardaky görkezilýän köp maglumatlar dogry. Ýöne bu berilýän informasiýalary haos döretjek bolup şolar ýaly ýagdaýda görkezýärler. Näme gerek? Esasy olara yzlaýjy gerek. Wideolarynyň görülmesi gerek. Bu görülmeler üçinem habar kanallary her hili zatlar çykarýarlar. Biz Tbilisä ýanwaryň onjuna baryp. çykdyk. Häzir bolýan iki hepdeden gowrak wagt geçipdir ondan bäri. Wideo birazajyk gijräk paýlaşan üçin bagyşlaň. Ýöne gijräk paýlaşmagyňam bir gowy tarapy, biz ýanwar aýynyň onjyny şol ýerdedik. Ýagny şo protestalaryň geçirilýän ýerindedik. Ýanwar aýynyň onjyny hiç bir zat şo ýerde ýokdy, ýagny protesteden özüňizem gördüňiz. Ýutubdan gören käbir wideolarymda, habarlarymda ýanwar aýynyň onjyny şeýle bir açyk bolandygyny, urşuň bu adamlaryň köçä çykyp protestolar edendigi barada maglumatlary paýlaşypdyrlar. Ýenedem aram-aram bir-iki sanjak adam ýagny iki-üç sanjak adam köçä çykýar, ýoly bekleýär, baýdaklaryny arkasyna dakýar, şeýdip, öňküler ýaly atyşlyk, eýle-beýle onýa zatlar ýok. Atyşlyk bolaýanadam nähili atyşlyk bolýar? Ol atýan zatlary ýöne bir salýut, ol adama olar ýalak bir howply bir zatlar däl. Ýöne näme? Göz dagy bermek üçin bir protestolar geçirilýär ýöne ullakan bir haos döretmäge gerek ýok dostlar. Bu zatlar bu Gürjüstanda eýýäm ýyllardyr dowam etýär. Ýa-da bilýänsiňiz Ýewropa taraplarda ýyllardyr dowam etýär. Elbetde Aziýa taraplarda görmek gaty az bolýar ýöne Ýewropa taraplarda bu zatlar dowam etýär. Şoň üçinem gürrüňi has ulaltmagam gaty bir gerek däl. Ene-atalarymyzy alada goýmagam gerek däl sebäbi Gürjüstanda ýaşap ýörene müňlerçe türkmen bar. Şoň üçinem bu meň pikirim. Galanam her kimiň öz pikiri bol öz düşünjesi bolup biler, ýöne men-ä şular ýaly wideony paýlaşmagy maksat edindim. Ýa bu günki wideoda şular ýaly bir gysgajyk wideo bolsun. Şun ýylk bilenem bu wideoň soňuna geldik. Näme gelejekde ýene. Galyber size näme hemmäňiziň öýüňize ojagyňyza saglyk dileýän. Sagaman oturyň. Saglykda görşeliň.